Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabasso-Roger.
Er bochal neventieu eus zo e bet ur labourer douar hag un endro e Brer, pelloc'h eus el reuzon. Kenig a ram d'or meus it doa teurel ur seul, un tamm sklerijenn Ar un traoù e kompagnun ervat ar media enklask Splann Anizoni gant kazetennerez ha kenurzhierez Splann Donemat Juliette Cabasso Roger penaos un traoù ganeoc'h Matre, merci dit Enora. Donemat meuzit vat, amañ Enora a gareve poent roain d'or neventi evermiz. Un tabu de zoï brèche tardro ur stad mell droite Francis Le Blé, displeget am Juliette. Sevel ur stad mell-droad nevez pe reneveziñ ar savadur kozh, setu ar goulenn. Peger evit ar poent e vo ret da skipailh mell-droad Brest c'hoari e Grogado, Champions League e Gwengamp. Stad Brest a zo re gozh. Met sañset vo savet ur sportva nevez e Gwipavaz. Met hervez an MRE, neuze an aotrouniezh an endro e vefe gwelloc'h adnevesaat an hini kozh. Evito n'eus ket ezhomm kement-se a vetoñs. Kement-se a vetoñs da lâret eo ken bras e vez er savadur nevez? Deoc'h da welet daou-ugent devezh arat pemzek mil plas en tribunoù ha pevar mil, ouzhpenn pevar mil e tribunoù VIP, ma faot deoc'h. Neuze euh, stalioù ivez zo bet raktreset a bep seurt, neuze euh, ya, raktres bras hini ark ha park e Gwipavas. Ha savet poent ara le zo? Savet e vez fait war euh, tachennoù labour-douar, neuze war c'hleujou, ha diskar a rafe lec'h bevañ spesadoù loened gwez gwarezet. Da c'houzout memestra eus takadoù kenwerzh a gentoù bras tro-dro dija. Neuze, setu an MRAE da ouzhpennañ, n'eo ket bet prederiet tamm ebet pe dost diwar-benn kudennoù an hin, an energiezh ha war ar fet e vije pouezus gwareziñ an danvezioù naturel. Hag an danevell d'ar re zisav c'hoazh ne vez ket kinniget studiadenn ebet diwar-benn ar c'hementad a energiezh ha danvez a vo lanket gant ar raktres, na war ar c'hementad a gazoù efed-tigouer a vo dilaosket. Neuze, cheu a zo etre ar re a zo evit ar raktres hag an enebourien, bouzeuier yac'hajoù a-berzh an ensavadurioù publik hag an arc'hant prevez plantet e-barzh, da lâret eo milionoù a euroioù. Ha bezoïer Denis Le Saint a zo prezidant ar Stad Brestois hag ar paotr a zo liammet gant Brest-Bretagne Handball ha dezhañ da lakaat e fri barzh an afer. Neuze, n'eo ket savet c'hoazh ar stad mell-droad nevez, met takloù a zo dija.
poent bout douere hag un FNSEA bremañ, syndicat labourésion douar Galloù du Sang er vro. Ya, ha moaien zo kompren perak emañ ken kreñv ar syndicat. Stummet e vez e izili da verañ raktresoù kehentiñ hag ober lobbying evel-just. E skol stummadur pennoù-bras ar beizanted e vez graet se, en IFOCAP vel ma vez lâret e galleg. Ur pennad zo bet embannet gant ar gazetenn Libération, skrivet gant Ivan Lofbenoff. Setu perak, e ken barrek neuze, ar sindikad-se evit tabutal gant ar gouarnamant. Saotret eo un deur da evañ, netra neue met darvarus eo war. Ya, gant ar media context, neuze e oa bet embannet un danevell skrivet gant ensellerezhioù hollek ministerezh al labour-douar, ar yered hag an treuzkemm ekologel. Eno e c'haller lenn penaos e saotret mat an dour da evañ gant pestisidoù hag o metaboultoù. Gant an danevell e vez kinniget ivez implijout kalz nebeutoc'h a broduoù kimiek, pe paouez zoken da implijout anezho war-lerc'hioù kizdik ma ne vez ket tizhet palioù kalite an dour. N'eo ket bet kemeret e kont an danevell-mañ gant Michel Barnier, met marteze e kavo ur plas e burev François Bayrou. Adamp bremañ àr un neventiñ àr-dro da franchise ur mediaeub a levezon àrne. Oaet eo ur strollad Ouest-France he darempred gant François Pinault, Juliette. Ya, ur seurt neventiñ zo bet embannet gant ur media anvet La Lettre François Pinault a zo dija neuze perc'henn war ar gelaouenn Le Point, hag e memes koulz pal Ouest-France a zo kavout tud evit plantañ arc'hant 'ba OFTV, ur chadenn tele nevez. E memes koulz eo bet embannet gant pennadoù bra- gant pennoù bras Ouest-France e vo skarzhet c'hwec'h skouerenn embann kazetenn gant ur Eured-broioù zo. Un den war-sav a o vont war e leven ne vo ket erlec'hiet neuze. Hervez La Lettre à Lulu, e ne niverenn diveuhañ, eo ur skouer vat deus tremen eus ur gapitalourez familh d'ur gapitalourez meret gant tud ha finañs ar barrek war an niverenn.
Redek aveit ur c'hreutch-mor a vez kinniget d'ur rederiañ ha rederezed. Ya, kement a gig-mor hag ho pouez zoken. Setu ar pezh 'vo roet da d'an dud a c'hounezo ar Pig and Run, ur redadeg aozet gant triwec'h a viz Mae e gwaz an Intel e Mor-Bihan. Er c'hehentiñ graet gant Komite rannvroel ar mor tro-dro d'an darvoud e vez gwelet dremmwelioù kartenn-post. Un dra drol a-walc'he pa ouier ne vez ket lakaet ur paouer-maez gant pemzek dregont ha daou-ugent deus Mor Breizh. Savet ez eus bet ur petision a-enep d'ar redadeg-mañ, bet sinet ganto daou vil den war-ugent. Selaouerion ha selaouerezed m'ho peus bevet Gwalleurieu e sistem ospitalieu Lannuon, Drengamp, Kêrez, Pempoull, Sant-Brieg ha pelloc'h, yeus moaien d'hor testeni. Gant ar strollad Initiative Urgence Armor Santé Yec'hed e vez dastumet testenioù deus tout ar pezh a zo fall gant sistem yec'hed Tregor Gwelo hag e Kerne-UL. pemp kant testeni a zo bet dastumet dija. Ur vanifestadeg evit souten ospital Gwengamp a vo ivez da c'hentañ a viz C'hwevrer. Gant an ospital just a-walc'h eo bet goulennet d'ar justis nullañ ouzhpenn hanter-kant diferad kêr a c'houlenne gant ar Stad lakaat e plas ur steud difre evit servijoù yec'hed ar vro. Ar re ziwezhañ a oa bet graet e miz du.
Apoen meuzut vat distragn ar un afer zo trist Roal Nizoni e compagnouner Juliette Cabasso-Roger, kazetennerez ha kenurzierez ar media en klask Splan, la retam. Ya, en aura gure un afer trist a war hag alies bras eo bet taget Ofis broadel ar vevliesseurted er michoù paset. Sylvain Michel a zo eil sekretour CGT an endro ha dileuriad e Ofis broadel ar vevliesseurted. Respontet en doa da c'holennoù Splann, ar pezh zo bet lâret deomp e gwall nec'het d'an implijidi. Taget int bet meur a wech gant labourerien-douar ar bloaz paset. Hmm. Serr darvoud ha tregont zo bet kontet e Frañs aber a-c'houde penn-komañs miz Gouel Mitchell da lâret eo miz Here. izili ur c'hoordination rural hag izili un FNSEA e ur re doranval zo falgoutan get Ofis broadel ur vev liesseurted. Peurrec. Kefridi an ofis-se a zo da wareziñ ha lakaat da greskiñ en-dro ar vevliesseurted. Evit en ober ez eont war atantoù al labourerien-douar hag er c'hoajoù. Perzh deus kevridi Ofis Broadel a vez bet seurtet eo da gontroliñ ar pezh a vez graet ganto. Hervez Sylvain Michel, gant ar c'hengevread peyzant, neuze Confédération paysanne ma karit, n'eus kudenn ebet, met n'eo ket ken aes gant an FNSEA pe gant ar C'hoordination rurale. Ne faot ket dezho e vefe reolennet o micher muioc'h. Setu tagadennoù ter a zo bet e Tarn ha Garonne, er C'hreuz hag e lec'h all. E Breizh eo un tammig siouloc'h ma dennomp an darvoud spontus c'hoarvezet e miz Meurzh daou vil tri warn-ugent. Plantet e oa bet an tan gant pesketourien o banniñ fuzennoù gouleier ar Val war ar savadur. Met ar pezh a lâr deomp Sylvain Michel eo e Breizh memestra siouleur an traoù. Ha ma siouleur vehe er rannvro neuze er rannvro labour-douar keutant ar tiriad Bro-France. Me ya just a-walc'h peogwir o deus lobioù ha labourerien-douar muioc'h a bouez evit Ofis broadel a vevliesseurted e Breizh. N'int ket ken chalet gant e labour peogwir e ouiont e ral bras ar c'hastizoù pa ne vez ket doujet ouzh ar framm lezennel. Ouzhpenn-se ez a an holl divizoù a-du gant al labourerien-douar o deus staget an OFB en ur vont maez al lezenn a-fet manifestadegoù, da lâret eo distruj war ar savadurioù publik ha gourdrouz ouzh polis an endro. Ha bremañ o deus implijet ez eo da implijidi an ofis-se ar santimant bezañ en o un. n'eus ket bet kalz a respontoù a-berzh ar gouarnamant evit o souten.
Panizoni e kompagnouner Juliette Cabasso, Roger e kazetennerez a kenurzhierez ur media enklask splan raktres a bouez se zo brer hag eus plan verenablet d'un nebeud anezhe de lakaat un dut de Jemer Père En tabut foran. C'hoant he deus an SCEA Duplessis e Aodoù-an-Arvor brasaat e atant dishevelmor deus ouzhpenn c'hwec'h kant penn-mor. An enklask foran a zo digor betek fin ar miz. Mod all e hanternoz Koad Brikilien gant SAS La Friche-Margot. Faot a ra dezhi lakaat div wech muioc'h a broduioù en e vetanizer bet savet e Le Bignon. Galarit rei hor ali betek fin ar miz zieu. Ha doere ou pa zeu euh, Juliette ardro de Gregam er Morbeuillan bremañ. Ya, faot a ra d'an EARL amoroz kaout muioc'h a loened evit ar steuz kuliadur newe e atant disevel yer e lec'h Bregelo. Plas a vo evit c'hwec'h mil loenad tregont. hag an enklask foran a zo digor betek ar c'hwezek a viz Genver. Hag a-fed da urbanization pe kêriekaat ma karot, yeus raktresev nevez eus Ya, e Amanli e Il-ha-Gwilen. Faot a ra d'an embregerezh Transport Bertin implijout savenn lec'hiavi Amanli. Ar savadur a vo ouzhpenn 9000 metrad karrez. Posubl eo deoc'h reiñ o c'hali betek an ugent a viz Genver. Hag e Plannevez-Moedeg e vehe staliet ur lec'h pourchas Rodev-ar-Wil. Evit kargañ buan an otoioù tredan digor an enklask ivez betek an triwec'h dizarm.
Amezut vat poent-bout doere hag ur per vo de vilet, de glevet, de gompren, de lakaat de silaenget ur media enklask splann Bep Gwener a vez aozet gant sked ur gaozeadenn gant evajoù evit brezhonegerien ha tud o teskiñ ar yezh. D'ar c'hwezek a viz Genver e vo gwelet Manon Degnaud, kazetennerez Splann! evit kaozeal gant an dud. An emgav geti a zo etre c'hwec'h eur ha eizh eur noz. Ha ma zud vat, selaouerion, selaouerezed, moarvat peus soñj hag ur film ur bezhin glas. Ya, emichañs, rak just a-walc'h e vo deus ur sineta-but e Pleunia, e Mor-Bihan. Aozet eo gant ar greizenn sevenadurel Les Imaginaires ha dont a raio Rafael Baldos, kazetenner e Splann! Hag emgav ho post gant Erc'harr Nugent hag ar miz ma. A-benn nebeut e vo festival Longuerdon e Brest ha neuze da benn-gentañ penn e vo un taol-grenn anvet lakaat an testoù e-kreiz an enklask. Da c'hentañ a viz C'hwevrer e vo da diverr a garzh er c'hoartz. Hag ur priz meritet mat alert a-la-un daou vil tri warn-ugent vo reit deus Plan evit o enklask àr un ensteudaou kontraception esur. Ya, hag ur gaozeadenn a vo ivez gant Pierre-Yves Bulto a zo ezel deus Plan war an enklaskoù lec'hel. Pierre Bulto a oa adkavedier e Kastellin e levridi kevelouri La Maison qui pousse da c'hwec'h a viz C'hwevrer. Merci Brasdor Juliette, muioc'h eus o deulenn El Reuzon el Rar un enklasker don kaset betak bremañ ar roulerien Splan-Putsch-Org hag bachetu adkavet e vehe a-benn ur miz de zonet evit rank doere hag un neventioù àr un tachennoù labourerezh-douar hag en-dro. ha meuzut vat ma faotoc'h e vehe kendalc'het geus plan d'ober ur seurt labour talvoudus bras e c'hellet roiñ ur blank dezhe mais jouet doc'h Juliette merci bras de vous beganem merci bras Enora kenavo